Kia ora ra tatou, ko Maunga Pōhatu te maunga, ko Tauranga te awa, ko Tauanui ra ko Whakarae ōku marae, ko Te Whakatāne te hapū, ko Wiremu Kōra toku, toku ingoa. Kia ora tatou, ko Pounamu Jade Aikman ahau, no Ngāti Awa, no Ngāti Maniapoto hoki. Kia ora. Whakainoatia mai he whakataukī e hāngai ana ki te aroha. Ko te whakapono, ko te tūmanako, engari ko te mea nui, ko te aroha. Whakainoatia mai, e toru ngā kupu tawhito o Ngāi Tūhoe. Ētahi kupu, ētahi kīwaka kua akona. Ā, te ihu oneone, nā, te, pērā i, i, ā, i a koe e mahi ana ki runga i te matoko o te whenua, me pēnei koe. Engari i a koe, i a au i te whare wānanga, ā, i pēnei au ki te pukapuka, i pānuhia ana i te pukapuka. Nā, e puta mai tērā kōrero nei rā o te ihu, ā, oneone. Kupu anō, ā, mō te, ā, mō te wātakirihi ko te whitiwhiti, ia he kupu nō roto i a Tūhoe tērā. Ia te taikupu anō, kōrero anō, oho, kei te whanawhana tonu ahau, i a koe e kōrero atu ana ki a koe i runga i te waea, kai te piha koe, kai te whanawhana tonu koe? Āe, kei konei au e whanawhana tonu ana. He aha te rerekētanga o te haka ki runga i te atamira ki te Haka ki runga i te marae. Tuatahi te atamira. Karakau te tika te rā kupu. Te atamira. Ka tau mai ki roto i nā rākau. Ka mīte atu te tūpāpaku ki runga. Ah, ki runga. Tūpāpaku ki runga. Koira te atamira. Ka mea mara rātau, ah, ko te atamira. Kai, kai te haka mai rātau i te atamira. Ah, Nā te tūpāpā hoki rā tērā tūnga. Ka takoto mai rātou i roto i ngā rākau. Koirā te atamira. Tū mai rātou nā rātou. Ka tū mai, ka poroibihia, ana, ka kaina e te manu nā mīti, ana, ka tangohia mai nā, nā, nā poroibi, ana, ka hahutia atu ki roto i te whenua. Koirā tērā. Karakau tērā i te tika, te haka mai runga i te atamira. Me te haka mai rātou, ka piki rātou ki rā haka ai, ki roto i te rākau, e kao. Ki te marae, ā, kei te pai tērā, kei te pai tērā, haereere anō tēnā, ā, ko te hau kāinga tonu tēnā, e mahi tau ana, tūrangawaewae ana rātou ki runga i tā rātou marae. Anā, koina tērā. Why do Te Ao Māori use Ātamira as stage for performances? Akaka. Te kupu. Te kupu. Te kupu. Na wheha te, tera kupu puta mai ana mo te atamai, mo te atamira, ka whakamahia i te ao Maori. Aua, kakarau te mohio, ena i, i a matou e mohio na ka tu mai, tu mai ratou, a, ki ratou, a, piki atu ra koutou ki runga ra, te, te papa takaro, papa whakataetae, koira ki a, koira ki a matou. Yeah. Ah, kia ora mokopuna. Koe rei te mahi tāu e mene mahi. Ai. Ai. Te ingoa tēnei, tēnei rau, he whiti whiti. Whiti whiti, ne koro. Pāna i te, wa, te wāta kri. Koe rei te ingoa tēnei, whiti whiti. Ana, ka kite ka haere koe ki te, ka haere koe ki te awa, ka kite ka kai te, he pai wēnei. He mea tamariki noho wēnei. Mm. Kai te pai me te kai. I, i hutia mai wēnei i, i runga i te, te whiti whiti. Wētahi ka hūtia mai ki raro rā, ka taohia mai, ana, kua kore e hoki atu ki roto i te awa, kia tipu anō. Kia tipu anō, ā. Ana, wēnei he, he tarutaru ka reta e te kaipaipa, e kao. He, he otaota pea te, te ingoa o wētahi o wēnei, he otaota, he tarutaru, pēnei wēnei kua āhua tata i te putiputi, ā. Kua ta, a, kua ahua tata i te putiputi mai. Ka waihotia wera. Kaua, kaua e tangohia mai. Kaua e tangohia. Wenei, tangohia mai wera, ara, purua atu na te, te tinana ki roto ra. Pai ke te ahua o wenei, wenei pitipiti. Ana, ka raua, rauhia atua. He nui tonu, he nui tonu te mea ka pīrangi koe. Ka tunu ai koe kua heke kē. He pakupaku noa iho. Te mate o wēnei rā ināianei, te mate o wēnei rā ināianei, i roto i nā pāmu o te Pākehā, he tikotiko mai nā kau, ana ka kīia tērā, kua tau te mate ki runga i a tātou, ka kīia nei ko te liver fluke. Oh, yeah. Yeah. Nā, nā te tero o te kau. Nā hamuti o te kau, nā mimi. Ā, koirā wērā, nā, kia tūpata. Tirohia te wā heke e, e kohi nei koe i nā, nā, nā Mātakiri. Tirohia, tirotirohia atu. Mm. Ka tiro tāu ki tēnei tēpu, e whāngai te kau, hei aha te tangata. Arā, Enerica, ka aroha rā ki a koe. Ka raro koe kia wai e tēnei mahi. Nē rā. Aku kore taku hoki koro. Ei! Kua mea mai kē rā, arā. Engari kei te pai. Mā tō mahi i tēnei ka mōhio ai koe, ā, kau e kai nei te karaehe, te otaota. Pai ki te ako i a koe, e koro, mō te mahi i tēnei mahi me te whakarongo i au kōrero e pā ana ki te, ki te kohikohi i wēnei kai rangatira me kī. Yeah, nga mihi nui rawa ki a koe mo tera. Uh, nui rawa to mea. Oh yeah, aroha mai mo taku. Te tarutaru ki roto ia, i aku mea nei. So, aroha mai. aroha mai. Kia ora, yeah. kia ki te tātou. He aha te mea ka hua mai tēnei, ka mohio te tamaiti nei, te tiro tiro, tāta tiro tiro i te wātakiri. Uh, ah, te pai o te wātakiri, he, he nui nā mea kai roto. Nā mora hei whāngai te, te tinana. Pērā i te pūhā, uh, koinei, kai, kai koinei katoa nā auranga. mō tātou, mō te iwi Māori. He pai noa iho ki te whakamahi i ngā momo hangarau ki te tango i ngā tangihanga. Koro, timate. Āe, ka whakaae au i tērā, i tērā kōrero. Ā, nā te mea, ā, nui wā tātou tamariki i rangatahi e kāre mōhio ki te marae, kāre mōhio ki tēnei mea i te tangihanga, kua metia kē ki roto i ngā tāne kāre, tāone kāre rātou e hokihoki ki ngā marae, ā, ka whakaae au ki tērā. Ana ka whakahē, Mēnā e mātakitaki ana te tangi i rongi a Pukamata, me pēhea te ronga a, te rongo a wairua i taua tangi? Ana rā, ā, he ngāwari te tuku aroha ki runga Pukamata, Engari, me, me tuku aroha ā-tinana koe i te marae, ā, i te tautoko i te kaupapa rā. Kua eke tātou ki roto i tēnei taumata o te kōrero, ki te kore tātou e whakawhanaunga pai i a tātou, nē? Ki te kore tātou e kukume mai i a tātou ki roto ake anō i a tātou, ki te kore tātou e hanga i ērā momo, ā, pakipūmeka, ka hoatu te ngākau, te wairua. te hinengaro ki roto i ērā mea hai tūhono i a koutou ngā rangatahi, kia mōhio ai rātou kai waho katoa rā, ā, ko ngā whare whakawhanaunga ēnei o ngā marae i haere mai nei ōku koroua kuia. Ka reo e tae atu, engari ka tae ā nā kaua tonu. Nāke hoki te kaupapa, hangā he kaupapa kia mau te wairua te nā kau o te kōrero. Kore, kore rawa! Mawata he whakaae ki tēnā. He hae, nā te mea, haere mai ā tinana ki te marae. Mauria mai te koha ki te marae hei tautoko i te kaupapa. Nē, waihotia nā Hanarau ki te kāinga, ko te mate, Ka haere ai me te hanarau, kua mau ki te mata, mā wai kē nā rīwai e pīna, mā wai kē nā rīhi e horoi. Nā reira, kore rawa māua i whakaae ki tērā. He tangatā tū marae kē māua, haere ki tō tika ki nā rīhi, koinā nā mahi. He horoi, he āwhina i te whānau. Nē, kaua, kaua e wari ake ki wētahi e noho tawhiti mai, me hoki mai rātou ki te kāinga, anei kē nā mahi. Ka mate kē taku tuarā i te, i te mahi nā mahi, Ko, ai, ko māua anake ne rā, pounamu.